Чыннан да, Ульяновскида бүген татар милли хәрәкәте зур үзгәрешләр кичерә. Кайчандыр төбәктә берничә татар оешмасы булган булса, бүген алар бөтенесе дә үз эшчәнлекләрен өлкә автономиясе каршында алып баралар. Милли оешма җитәкчеләренең барысы да автономиянең президиум составына кергән. Эшне болай оештыру үзара бердәмлекне ныгыта, уртак эш планы булдыруның нәтиҗәлелеген арттыра, иң мөһиме, һәртөрле ызгыш-талашлардан, тарткалашудан саклый. Шундый ук система районнарда да саклана, барлык оешма, милли хәрәкәт активистлары җирли автономия тирәсендә җыела. Әле күптән түгел генә Иск Майна районында яшәүче татарлар да үзләренә яңа рәис сайладылар. Район башлыгы Василий Половинкин катнашында узган җыелышта һәр авылдан да вәкилләр бар иде. Яңа сайланган рәис Әсгать Галәүтдинов Иске Кызылсуда авыл башлыгы булып эшли. Хәзер Әсгать авылны саклап калу максатыннан Кызылсуда геронтология үзәге ачарга йөри. Безнең Мәктәп ябылды 7 ел назад. Бинасы өч этажлы, зур здание, газ, су, бөтен нәрсә бар. Шул интернат ачылса федеральный программа буенча, Алла теләсә. Ничә кешегә? 100 кешегә 100 150 кешегә ни эш, эш урыны була, 100 карт кар, ни, короче, картларга. 150 рабочий урын. Ул сразу безнең алып китә экологический продукты, грубо әйткәндә.

Менә элекке ике ел монда тордык, свет белән отоплять иттелек. Газ юк иде. Айына 9-10 мең кюб ул, 9-10 мең. Менә газ керткәч 4-5 меңгә төшә айына. Татарларның шундый ук җыелышы өлкәнең Сингели районында да узды. Озак еллар район башлыгы урынбасары булып эшләгән Рамис Саржанов, төп эшеннән тыш, 21 ел районның татар автономиясен дә җитәкләде. Шуңа күрә, кем әйтмешли, мондагы татарларның һәрберсендә диярлек, Якыннан белә. Азану Татарстаннан, Чувашиядән, Ульяновск өлкәсе татарлары. Үз вакытында, наверное, бәхет эзләп килгәннәрдер инде. Яшьләр основном менә завод төзегәндә. Вот, рядом они монда силикатный поселогы. Вот, шулай итеп күпме генә, кая гына җыелган кешеләр булса да, бик яхшы халык. тырышкылык. Лаеклы ялга китү сәбәпле, Рамис Саржанов Ульяновскига күчеп китә. Автономия рәисе вазыйфаларыннан да азат итүне сорап гариза язган. Яңа рәис сайланганчы, ул якташлары алдында хисап тотты. Озак еллар дәвамында уртак тел табып эшләүләре, дустана мөнәсәбәт өчен рәхмәт сүзләрен әйтте. Рамис Солтан улы үзе урынына шушы райондагы завод директоры урынбасары булып эшләүче Зөфәр Низамовны тәкъдим итте. Залдагылар аны бертавыштан рәислеккә сайладылар. Шушы көннәрдә генә Ульяновск өлкәсенең тагын ике районында яшәүчеләр дә җирле автономияләренә яңа рәисләр сайлады. Мәләкәс районында бу эшне Лебяжье авылы башлыгы булып эшләүче 42 яшьлек Азат Мидаров алып барачак. Ә 20 меңнән артык татар яшәүче, төбәкнең икенче зур шәһәре Димитроградта бу вазыйфаны 37 яшьлек Марат Вәлиевка ышанып тапшырдылар. Алар яңа рәисләр булсалар да, икесе дә бу эштә яңа кешеләр түгел, моңа кадәр дә татар иҗтимагый тормышында катнашып, тәҗрибә туплаган егетләр сынатмаслар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.